Karibu tena gũkũ gwa Kikuyu Daily News na gĩkorwo mũgeni tuĩka wa gũ subscribe nĩguo tũnyitanĩre na thengiũ rĩu mafans ma Karangũ Mũraya hamwe na Triza wa Mũraya matigĩtwo megegeire na gĩko kĩrĩa Karangũ arĩkĩtie gwĩka gĩko kĩrĩa ekĩire mũtumia wake Triza thutha wake gũ perform rwĩmbo rwake rwerũ kanitha-inĩ wa JCM na nĩ gĩko kĩhũrangĩtwo na njĩra nene o ũrĩa ingĩkarangwo agĩkora ndereti-inĩ mwaki mwaki ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria na mbere ya tuonete kana tũmenyete gĩko kĩrĩa karangũ arĩkĩtie gwĩka mwena ũngĩ macambĩki nĩ rũrĩrĩa ng'enda cia Njeri wa Mũigai matigĩtwo na maithori ruo na ngoro ciao kũinama na nĩ thutha wa Njeri kũhithũria ndeto ĩmwĩkĩrĩte kĩeha kĩnene oho na gũcũngĩrĩria akĩgũita maithori nĩ ũndũ augĩte nĩ ũmũritũhĩire na Njeri nĩ atũmĩte macambĩki make maita maithori amu arekereirie gathenema gaka gake akĩrĩra na karĩa kena rwĩmbo rwa kĩeha Njeri akĩrĩra na kĩeha kĩingĩ aririkana baba wao kana baba wao nĩ ahurũkire na kũmũtiga leaving behind gap ĩtangĩiyũrwo nĩ kĩndũ ona kĩ Njeri augĩte it is a such times mahinda ta maya arabatara dadi wao rĩrĩa akomeirwo nĩ gũtua matua maritũ and she needs her father's advice ũndũ ũrĩa rĩu ũtigĩte kana ũtihangĩtie ngoro yake aririkana her dad is not there anymore nothing can heal the pain of death

Oh yeah, how I miss you wa kahombe crying emojis. Continue resting in peace my hero. Tukimwira pole sana, pole sana Jerry wa Muigai na Ngai akoe hinya wa gũtua matua macio maku na ũũgĩ. Akenya nao makĩumĩria in large numbers kũmĩrĩria Jerry. Aingĩ ao makĩhoteka nĩ kuona Jerry akĩrĩra live live Assumpta Jerry e wa mbere kuga ndũtige kũnderia we warĩra ĩ ithuĩ tũkũrora nakwo na nĩguo tũmaga tũgĩe na mwĩhoko. Frida Sama

na kũnyitwo ũgeni nĩ Bishop Bene kanitha-inĩ wa JC Mũthĩ wa ira. Ndeto ĩrĩa ĩharĩrĩirio na njĩra nene ma fans make magĩtigwo na gĩkeno and wishing her great things to come her way. Ĩndĩ gĩkundi kĩmwe gĩtikenetio nĩ ndeto ĩno ya Triza kũnyitanĩra na assumed enemies a mũthuri wake Karangũ wa Mũraya. Na thutha wa Triza kwĩyumĩria na gũkũmithia andũ arĩa mararia na kũmenyithĩrĩria kegũthiĩ JCM, akiuga gũtirĩ mũndũ waragia ona kana kwaria ũũru thutha wa ex husband wake hamwe na mũtumia wake wa kerĩ gũthiĩ kanitha-inĩ o ũcio wa JCM Triza urging her followers to let her be ĩndĩ ndeto ya magegania nĩ yumbũkĩte arĩ reaction ya Karangũ Mũraya towards Triza JCM performance na Triza nĩ ahithũrĩtie atĩ Karangũ has blocked her phone Triza akiuga mpaka nĩmeblokiwa na Mr gĩko kĩrĩa gĩtumũrĩte ndereti njerũ ng'enda-inĩ a Kenya aingĩ magĩũkĩrĩra Karangũ na njĩra nene to a point harĩa arũmĩrĩri a Triza joined Karangũ live video na gũtindĩkĩrĩria Karangũ ku unblock Triza Shiko akiuga unblock Triza mamake mũraya mwena ũngĩ Triza nĩathiĩte na mbere kwamũkĩra ndũmĩrĩri mwanya mwanya matongoretio nĩ Benita Tiffany Shiko akiuga Triza kublokiwa is not an issue this big boy alizoea kublock watu kwanza wenye